Кадерле җәмәгать, бүген мин бик мәмнүн булып утырам. Чөнки милләт, милләт дип сөйләшүчеләр күп. Тел дип борчылучылар да аз түгел. Ләкин нәрсәдер эшләүчеләр шуның өчен кызганычка каршы күп түгел. Менә без бүген күрәбез Актаныш районы гамил абзал көннәре. Ник безнең башка районнарда юк мәллә язучылар шундый? Шагыйрьләр юк мәллә? Ник аларда юк шушындый көннәр? Менә шушы көннәрдә безнең балалар телне үзләштерәләр. Телне ярата башлыйлар. Алар конкурста катнашса, инде аңа ябешә мишәләр әйтмешли. Татар теленә. Шуңа күрә менә бу районның җитәкчесе Ингел Нәвак улының менә бу эш җан җимешләре. Җан җимешләре. Менә без янәшә утырабыз, ул утыра. Менә бу егеттән бит Ингел Хәйдәр бий кичеп чыга ди. Ишеттегез инде егет. Менә бусыннан бит Айрат Арсланов чыга. Әле Вахит әйтә, ә өстәрә укырга безнең уку йортлары бармы соң? Аларны тагын да үстерер өчен. Менә ни җитмибез. Менә ни җитмибез. Ә бүген әйтәм бит, э, шул кадәр шатланып утырам. Менә бу конкурсларда, ул э, республика буенча да. Илхам өчен мин үз вакытында Игорь Нарапычка рәхмәт әйттем. Менә төбәкара олимпиадалар булды Тинчурин театрында. Аннары булды Муса Җәлилгә башкортстанның конкурслар. Шулай ук бөтен Россиядән. Менә шунда тел саклана. Тел саклана. Ә тел милләтне милләт итә торган әйбер. Ленин үз вакытында әйткән, анда милләт булыр өчен уртак территория кирәк, уртак экономика кирәк, уртак мәдәният кирәк. Болар хәзер безнең бик уртак була алмый. Ул башка милләтләр белән уртак. Ие дин дә бик зур роль уйнар безнең милләтне саклап калуда. Бигрәк тә Татарстаннан читтә диннең роле гаять зур милләтне саклар өчен. Ләкин ислам дине ул ислам дине. Ул йөзләгән милләтнең дине. Ә татар теле ул бары татарның теле. Ул безнең генә изге телебез. Без аны сакламасак, аны беркем дә сакламаячак. Шуңа күрә без Бөтен көчебезне бу телне, безнең изге туган телебезне саклар өчен куярга кирәк. Һәм шул минем әйткән, мин аны Марат Готышевка да әйтәчәм, ни өчен башка районнарда безнең бу эш эшләми? Шуңа күрә рәхмәт. Менә шагыйрьләр бит алар бер яктан күктән төшә, ие, шагыйрь булып булмый укытып кына. Ләкин аларны үстерер өчен үстерер өчен нинди чаралар кирәк? Менә Актанышта плеяда язучылар, шагыйрьләр. Ә ул бит менә шул үстергәннән килә. Үстергәннән килә. Рәхмәт Бөтенегезгә дә рәхмәт.
Тагын бер кабат хәерле көннәр һәммәгезгә дә. Бик матур кичә, бик матур тамаша итергә кирәк. Хотя инде әле безнең язгы эшләре бетмәде, яңгыр ява, яңгыр ява чәчеп бетереп булмады. Әйсәнгә әйтәм, чәчү өсте булса булсын, әйтәм. Бик саваплы эш дә үзем әйтәм. Мондый җимешләрне без кайчан күрер идек тагын. Шуңа күрә безнең өчен бу бик мөһим чара. Әгәр дә без менә дөрестән дә шулай итеп менә мондый чаралар үткәрмәсәк, ул балалар сәләтләрен кайда бирерләр ди болай гына әйткәндә. Шуңа күрә минем һәрбер аларны үземнең дә күзлегемнән үткәрәсем килә, күрәсем килә. Әлбәттә, аларның талантлары барлыкка килмәс, аларның әдипләре, укытучылары, остазлары булмаса.

Уены-чыны белән әйтәм, мин аңа менә сөйләштем инде, әйдәме әйтәм, синнән Хәйдәр бигез чыга бит, әйдә, нигә җибәрәек сине, консерваторийга җибәрәек. Дөрестән дә, сәләт бар балада, аны үстерер өчен без аларга ярдәм итәргә кирәк. Ралиф. Безнең зур сөенечебез бар, Илфак Мирзаевич безнең арада. Илфак Мирзаевичның җиңүче шулай ук Ралиф. Аларның белән. Шөгыльләнде, бер ел эчендә ясады ул аны, кстати. Шуңа күрә әле менә шундый остазлар булганда, менә шундый җимешләр булганда ул сүнмәячәк. Безнең йолдызларыбыз һәр жанр буенча да әле киләчәктә дә чыгып торачак дип без чын күңелдән сөенәбез дә. Һәм инде ваклап. Дөрестән дә, мин башлаганда да әйттем, безнең максатыбыз, бөтен дөнья татар иленә күрсәтәсебез килә үзебезне, что бар Актаныш районы, республиканың иң кече ашында, кайсыдыр киянда 99 процент татар яши, анда бар гуманитар гимназия, сәләтле балалар өчен, кайсыдыр киянең миссиясе шулай ук татар дөньясына шәхесләр бирү. Шул күзлектән, мынау гимназияне дә уку йортында безнең бөтен дөнья татарларына җиткерәсебез килә. Бүген инде тагын зур кабат рәхмәтләремне әйтәсем килә минем килгәнегез өчен. Әле республикабыз районнары гына түгел, шул ук бит Ульян өлкәсеннән килгәннәр, Комсомольск районыннан, Комсомол районыннан Чуашстанның, Батыр районыннан килгәннәр. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Менә тагын кайткач җиткерегез, обязательно киләсе елга да мондый зур май аенда безнең чара булачак, тагы да зуррак масштабта без аны может үткәрербез, шуңа күрә һәрбер үзен күрсәтергә теләгән бала монда үзен көчен сынап карасын иде һәм чыгыш ясап карасын иде. Шуңа күрә бик зур рәхмәт һәм, әлбәттә, балалар, сынның эчен, менә кайчанагы шушы кадәр Мәртәбәле язучыларны, шагыйрьләрне, шагыйрәләрне күрергез идегез. Ләбиб Диран әйтте, Минем укытучым язучы белән бергә укыган өчен, или шагыйрь белән бергә укыган өчен мин шул юлдан киттем, дип. Ә сез инде күпме шәхесләр белән очрашасыз монда, күпме шагыйрьләр кайткан, күпме Мәртәбәле шагыйрәләребез биредә катнаша. Кулларын тотып карыйсыз, аларның сезнең шигырьләрегезне сөйләп карыйсыз аларга. Кайчан, кемгә тия бу дәрәҗә? Шулай булгач, бүгенге очрашудан да әле безнең күп кенә балаларыбыз шушы юнәлешне сайлаячак. Данил абый дөрес әйтеп китте, менә монда безнең бәйләүче балаларыбыз утыра, Динар Шәехләр, Айгөлләр. Ядиловалар, анда безнең Лилияләр биредә утыра. Менә алар исеменнән Линар шәехс чыгыш ясады. Дөрестән дә, алар даими рәвештә безнең белән, шушы мәктәп белән берлектә. Менә алар артыннан тагы безгә тагын бер плеяда җибәрергә кирәк татар дөньясына. Һәм ышанып калам, бүгенге очрашудан соң да алар тагын бортка киләчәк. Бик зур рәхмәт һәммәгезгә дә. Сау-сәламәт булыйк һәммәбез дә. Бергә матур киләчәктә иҗат җимешләрен татып яшәргә язсын.